Хөрмәтле кардәшләрем, иң олуг гыйбадәтләрнең берсе, иң олуг Раббыбыз Аллаһ Азза ва Җәлләгә якынаю гамәлләрнең берсе, ул да булса сөекле Расулыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салаватлар, сәламнәр әйтү, бигрәк тә җомга кичләрендә, бигрәк тә җомга көннәрендә.

Раббыбыз Аллаһ Газза вә Җәллә моны үзе боерды. Үзенең нәфсе илә сөекле пигамбәренә Мухәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вә сәлләмгә салават әйтте. Һәм дә Аллаһ Раббул Гыйззәнең мәләикә фәрештәләре салаватлар укыдылар. Һәм дә шуның соңында, Раббыбыз Аллаһ, безләргә хитаб кылып, безләргә мөрәҗәгать итеп, Әй иманлы бәндәләрем! Сез дә Аллаһның сөеклесе Расүленә салаватлар әйтегез, сәламнәр әйтегез, диде.

Әгәр дә салаватның, сәламнәрнең фазыйләтләренә керсәк, аның дәрәҗәләренә килсәк, алар бик күптер. Әмма шуларның әүвәле булып тора Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә итагать. Чөнки Аллаһ Раббул Иззә әмер итте, салават әйтегез диде, сәлам әйтегез диде. Һәм дә бу шулай ук сөекле пигамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләмгә дә итагать иярү булып тора. Чөнки Раббул Иззә үзенең пигамбәрен дә шулай ук салават, сәлам белән боерды.

Һәм дә икенче фазыйләтләренә килсәк, бөеклегенә килсәк, ул да булса, әгәр дә Аллаһның Колы, Үзенең сөеклесе Хәбибе Мухәммәд Мостафа саллаллаһу галәйһи вә сәлләмгә салаватлар әйтеп куйса, сәламнәр әйтеп куйса, Аллаһ Раббул-Гыйззә җавап итеп, ошбу салават әйткән бәндәсенә ун тапкыр салават әйтә. Ә салават ул, Раббул-Гыйззәнең рәхмәте һәм дә Раббул-Гыйззәгә олуг булган якынаю билгеләреннән.

Һәм дә шулай ук, әгәр дә без күбрәк, күбрәк салаватлар, сәламнәр әйтсәк пигамбәребез саллаллаһу галәйһи ва сәлләмгә, бу инде Расулебез саллаллаһу галәйһи ва сәлләмнең Раббул Гыйззәнең рәхмәте илә шәфәгатьләре безгә арта барачак, якыная барачак, якын булачак, иншаАллаһ.

Мин сиңа гына салават әйтермен, ди. Ягъни субханалла, әлхамдулилла дигән кәлимәләр булмас, иллә фәкать сиңа салават белән, сәлам белән яшәрмен дип әйтте. Һәрвакыт телгә алырмын дип әйтте. Шуннан соң пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям, әгәр дә шулай булсаң, әгәр дә шул хәлдә булсаң, Раббың Аллаһ бөтен бәлаләреңә, бөтен хәсрәтләреңә, бөтен кайгыларыңа, бөтен бурычларыңа, бөтен михнәтләреңне күтәрер диде, алыр диде.

Тирә ягъни хәсрә вә нәдәмә.
Һәм без кайда гына булсак та, нинди генә җәмәгатьтә булсак та, нинди генә мәҗлестә булсак та, өйләребездә булсак та, кунакта булсак, һәр атрафта булсак та, һәрвакыт Аллаһ Раббыбызны зикер итәргә, Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмгә салаватлар, сәламнәр әйтергә тиешлебез, җәмәгатул муслимин. Чөнки Расул Әкрам Мухәммәд Мустафа саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте, Әгәр дә нинди кавым утырдылар икән,

Уйлап карыйк. Кайчан салават-сәлам әйтеп куйсак, Аллаһның махсус булган фәрештәләре Расул Әкрам саллаллаһу галәйһи вә сәлләм каберендә аңа килеп шул салават-сәламне тапшыралар, фәлән улы фәләннән сиңа, фәлән кызы фәләннән сиңа дип җәмәгать безнең исемне телгә алалар, пигамбәребез хозурында искә алалар.

Һәм шулай ук салават сәламнәребез безнең якыннарыбызның, әтиләребезнең, әниләребезнең искә алынуына сәбәп була. Чөнки фәрештә килеп, фәлән ул, фәлән улы фәләннән диеп, фәләннең малае, фәләннең углы сиңа салават сәлам әйтте дияләр. Һәм шулай ук бу әти-әниләребезгә карата да күркәм булган игелек кылуларның берсе булып санала.